Fa re rapele, re lebeletsa maoto a rona dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa go wena Jehofa, wena o entse legodimo le lefatshe le dintho tsotlhe tse go tsona. Modimo wa rona mosong wa letsatsi ra o leboa. Re babaletse Modimo wa re fa tsotlhe tse re re itlhoka go le leng ba beke. Wa re tsosa mosong wa letsatsi la kajeko Modimo. Wa re fa maatla o kena ka gare go ntlo ya gago ya go rapela.

ke lethabo le legolo ke bona nna le wena re tla re kopana gape re tsena ka gare go kobamelo re kope modimo wa kgotso gore e nne ena a re etelelang pele ka gare go tshebeletso e moya o halalelang o sebetse ka rona gobane motho yo o kwa teng ke kgale a nyoretswe go tla ka gare go kobamelo ya modimo ntumelele ke re ha re ile go simolola mosebetsi wa letsatsi la kasheno nna le wena re tlile go bina difeleng tsa sione re bina 60 re re tlo moya o halalelang moya wa nnete wa tšhesego kena dipelo tse batang re bine sefela seo re bule mosebetsi ka thapelo

ga bontate ba ile gore fa pina re tlabe re lebelela mo bukeng dibuka ke tse pedi buka ya pele ditestamenteng tse ntšha matheo lesome le metso e supang re tlile go simolola go bala temana lesome le metso e supang Matthews chapter 17 re tlile go bala go simolola mo go verse 17 re be re emisa mo go verse 21 Mateo 17 re tlile go bala verse 17 re be re emisa mo go 21 lekwalo la rona la bobedi Jakobo chapter 5 yona re tseya verse 15 Jakobo wa botlhano temana re bala lesome le metso e metlhano Jakobo chapter 5 verse 15 ke mo re tlile go bala mantswe a rona teng ha bontate ba re fa temana tse pedi re tlebe re ya palong ya mantswe a rona

Jesu a fetola a re a batho ba ba sa dumelang ba ba kgopo kana ke tla nna ke tla nna le lona go fitlha leng ke tla lo itshokela go lele go le kae motsiseng kwano go nna fo Jesu a khalema medimone wa tswa mo go yena mme mosimane a fola e sale ka nako ego Jaanong barutwa ba tswa ka go Jesu kwa thoko ba re, Ke goreng fa rona, fa rona re reteletswe ke ameletsa ntle? A ba raya a re, Ke ka gore le tlhoka tumelo. Gonne a mmaruri ke lo raya ke re, fa lo, fa lo na le tumelo, le fa e, e le kana ka tlhaka ya peo ya mastete fela, Lo ka raya thaba e lo re, Tloga fa, o ye fale, mme e tla ya. Go se na sepe se se ka lo palelang. Mme mofuta o, mme mofuta o ga o tswe fela fa e se fela ka thapelo le ka go itima dijo. Lentswe la rona la bobedi. Jakobo chapter 5 yona ke rile re tseya temana e le nngwe lesome le metso e metlhano yona e balega ka mokgwa thapelo ya tumelo e tla thusa molwetsi mme morena o tla mo tsosa fa a dirile mola maleo o tla mo itshwarela amen leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa ke kopele mogolo mme matlhongwane go felegetsa mantswe a rona ka thapelo

Yo o kileng ga e bapalela ka yona Modimo wa ka mo tsamaong ya dinne ya selemo, Modimo wa ka, se se fetileng se nne e se le maswe, Modimo wa ka, empa wena wa ema o ntse o le Modimo, Modimo wa ka, pele ga rona. Modimo wa ka, re a go rapela le mo nakong ya gona jaanong, Modimo wa ka, re a go mema tlhe tsena le rona mo tirelong, Modimo, e re ya e re e tseneng gompieno, Modimo, bula dipelo tsa rona, Ntate, lefoko le tsene mo go lona, Modimo.

Increase ra dumela modimo wa ka ba go go reile modimo wa ka gore morena o na le rona o ntse le rona modimo wa ka re santse le re go kopa bana re lotlhe le feleletse modimo le feleletse tle le roborobo le kileng la re kgaola dipelo le feleletse go fele ka lona ntate ra go kopa re go kopa ka tumelo modimo wa ka re dumela gore ka wena ka maatla a gago go tla fela

bayena ke rile ke ka lethabo le legolo ga ke bona nna le lona re kopane moso wa letsatsi le ke ka maatla le mogau le letsogo la modimo le le ileng la re baballa

thuso ke ba ba kae bontate kgotsa bomme ba e leng gore ga bana ba bone ba le mo tlhakatlhaka ya malwetse ka go farologana ga ona ba ya ba batla thuso

ga ba re utlwileng gore ba tsamaile lebaka ke le
go suta mo ba o tlogetseng teng go suta mo thapelong go suta mo dithutong tse di bolokang motho wa tota
ra suta

ba batla go itse ba fona kwase rona ba nna re zamile ba ke na se zamile why wena o kgonne wena o kwazile ka mo twenty e re ko twenty eighteen because of le tlhoka tumelo a lena lo kgona e ba re ammaruri o kwenene ke le raya ke re dithi kone le ga le ka nna le tumelo
no mane nga balo kwa itse peo ya ya zempele a seed ke mpeo e le gore ga o e latlhela ga o e latlhela e tla medisa ntho tse- tse tse kgolo ya kuvuna Ha, o ka nna le tumelonyana e tlhasenyana ungaba ke nokholo oluncane banna re le bakeresete ba ba kanakana singabakristu abangaka ga gona o nang le tlhase akekho onalo kana ya ba re tume le o ka nna le tumelo e nyane ongathi encanci nje o ka etsa dintho tse tshosang uyayenza into ezithusayo o ka raya thaba wa re ungathi kwintaba suta o tloge so ka fa
e ka go utlwa o yo kofa ga ke ya ke a lentsweng la bobedi xa ndiya kwizwi lesi- ntumele fela re tse ditemana tse pedi ndivumele sithathe one three two One, three, wetse se fela se re sopela oloisi Sister- empa re tlhoka thapelo bathong ao modimo Oh, Thixo. ao modimo Ao, Thixo. ke tsile go go rapela Oh,

botlhoko bo teng ko mosebetsing ko o leng teng botlhoko bo teng kae kapa kae ko o tsamayang di-challenges di itse ke wene ke go fa sebaka
re ile ra falola go ntse go le thata re ile ra kry-a dijo ntse mesebetsi seteng nna le wena ka tšeko ra phela wa re ka palela ko gore re raye modimo re re ra leboga ke tlile go fana ka sebaka

re rapedise dikereke tse boifang modimo ga ke re o rapedise kereke ya rona utlwa ka re rapedise dikereke gore sathane ga na tokelo ya gore a ka tswalela dikereke ga nna melomo e momilwe re re modimo re re le ga re le ka gare o maga ya rona le ga re tlile ka kwano re tla nna ntse re re modimo ga o etsa pine kgolo

a re rapele re ipeye mo pele ga modimo modimo ntate modimo mora modimo mo yo matla otlhe papa ka lebitso le letle lebitso la morena jesu wa nazareta papa ya matla otlhe re kopela tshwarelo ya dibi tsa rona papa ya matla otlhe matsatsi le matsatsi re ya bositele re etsa diphoso modimo re le ka gare go kereke ya gago re etsa diphoso re le ka gare go malapa a rona ke ka moo re reng re kopa tshwarelo modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu wa nazareta ke ya rapela modimo ke rapelela dikereke modimo tsa gago tsotlhe tse bitsang lebitso la gago jaaka di go tseya jaaka mopholosi wa maphelo a bone laela le re la ga re kapa le tlhakanyana fela wena o ka re etsetsa ka jeno re a dumela re a inyatsa boleu ba rona re okeletse tumelo le mo o re sitang o re fele maatla a go rera lentswe la gago le ka matsatsi le matsatsi ra be re le mo go wena re kopa tsena tsotlhe modimo re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste mogau wa morena wa rona jesu kreste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o galalelang di bane le rona go fitlhelela go tla ga morena jesu ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso